Kalbasa çörek barmy? Kalbasa çörek bar. Hmm. Ee, Onda şol neme bolsa self selfie düşüp bolýarmy kaşa kalbasa çörek bilen? Ýokman. Bolly bolly. Onda var da deden duzlu kofe de bolsa var ýandan.

Bilýämi, gowakly, ak, ak düwüň nahar bar, bilýämi, o açyl, açyl saçan. Bar, ha? Hawa. Ay dädem, dädem fakir. Bay ayttı, bay ayttı. Darın son idi. Dayının sondan. Ay ütülen tavuk olmasa ol ya yok ben deme de. Allah. Kutabe değil mi şunun etine? Doğru. Ava kutabe edin. Ne tane? Soganyň ýerine bar-a şoňa. E, ýo, soganly me gutamyň. Hawa. Onda zady... Hawa. Bu zady daň da dogan şu gaty görmeseň soganyň ýerine alma neme daň da içine. Bolly, bolly dogan. Sogan, soganly. Saryň gaýnat ýaly. Bolly, bolly dogan. Käşir masaly me saryň gaýnatmaz ýaly. Hawa, şu zady da luç bar-a, tüýjülim, limon ataýyň. Şu limonam saryň neme etýä-de. Boldy doganjyk gutapda näçe sany deý? Gutapdan iki sany ne daşdy ýanymda da biri bar oňa da biri maňa da biri. Ýetermi onsoň şol? Ýetermi kara diýen? Aý goý şoňa da bolýa. Onda bal gugry barmy? Diýen seri çörüň arasynda kalus edeýinmi? Hawa onam ediň ýöne aýdym aýtýan balyk bolsa şu balykdanam mara deme gerek da. Sazam çalýa balygymyz bilen. Nätdi? Görüň.

Amerikan pulundan ýigrimi manatdan geçmeli dälemi? Bäh! Eý, ýaman tiz okadýalarmy muňa gal edip? Doganjym, edeýin şu gülüşiň süýdünden kokteýlam, goýaýyn? Ýöne gara, edil şu bilen, siz bilen gürleşip ugradym-a, agzym kepäp gitdi-ow, näme edäýin? Ýaňky kolajygam bolsa, gawun, gawun, gawun tagamly barmy? Tugun. Bar, bar.

Hawa. Dü, dü, Ondan ara zat ediň, ondan hökmän go- zat ediň, e, ediň ýöne düýnki saladyňyzdan bar bolsa, işte açyr çykýandan da däň bolýan gaýrat ediň. Boldy. Dü, ýöne düýnki bolsun, bu günki svež bolmasyn. O, 32 börekden iki sany dedi. Hawa, ýan gurbakal diýdiňiz-a şorja. Hawa, hawa. Ony şondan hem ýöne gazany bilen ugradaýyň, gaýrat ediň. Boldy boldy ördeň et men salat edäýin hä iki salatdanam. Eý salfetka nämä gerek? Salfet salfetkada salaýyň onda. Boldy dolma. Sebäbi ýok boldy indi ondan aňarda mardy da nesip bolsa zat etmeli. Şol nahary mardy iýmeli. Ha şeýlem ýa. Adyňyz näme doganym? Ne ady? Jan, seret, eee, Aýdaly gepleşigi bilýäňizmi YouTube kanaly? YouTube Aýdalyny bilýäňiz mi? Aýdy Merdan alyp barýar. Men şu maşo gepleşikde otyrdym da bilýän. Ondan bara primoý efir gidip otyrdym. Sen hem şuma Ýöne şeýle bir bara şu näme gir gitdiň da indi biz şu maşyny ýalanyny bilmän jaň etdik diýsek hem hiç kim ynanmaýar o. Sen öz gat sag bol. Janyň sag bolsun. Tamam işlän. YouTube YouTube hökmän Aýdalyň her nomerini görüň hökmän siziň sesiňiz bar.